Bäh, tekerlemä döwdüm. Eşiklerem çaşdyk. Bilmem agyrtdymaý Nurly. Halal zähmet da dost.
Halal zähmediň aýby ýok.
Hiç haçan aýby ýok dost. Pula gazandyk. Esas zat şu pul da dost. Hawa.
Indi gaýtsagam bolýa. Arabaçy, geleweri. Hawa. Bazarlajak bolýas, bazara geljek. Ýükümizi göter şalyk. Meňä işim bar dost, men gaýtjak. Bolýa, sag bol Nurly. Am işler diýinlikde, eşiklerim arassa eşik geýdigendilaý. Aý men saňa hakyňy berýän-ow, ýör-how. Näme diýýäň-aý? Özükimizi özümizem göterersiň. Aý başlyk-ow bir.
Kän gürleme-de, bar sen bazarlaber, menem yzymdan barýan.

Ony nirden tanýaň? Bize kän barýardyňyz siz. Men hem köp göç obada bolýam, şo agamlara barýardym. Dynç almana ol men gelýänim görýärdim agam sen. Kiçijek oglan bolman şonda. Sen Didarmy?
Didar edil öz agam.
Ha, Didar. Köp köp sag bol. Agam sen gelnim hem iş aldyňyz. Ana men hem şony diýjek boldum. Şu gelin iş alan gelinim şu siziň geliniňizdir-de. Ho, ho, ho.
Jeren men gelnim bolýar. Adam käçilik gül maşgala.
Sag bol, taňry ýakasyn. iş alanyňyz üçin. Eý, menem iki ýerde işleýän-dä. Iki günden bir güne o garagol durýar. Hawa. O soňam araba sürýär. Işiň aýby ýok. Edibermeli agamjan. Ýükleri ýüklediňmi? Hawa.
Ýanka ýükledäýjekdim-de. Ýürege düşdüň ýanky diýip. Ýaňkyň kimdigini bilýäňmi? Ýok. Ýüzüne seretmän tondum. Ýaňky işdäki Jereniň ýoldaşy şol. Näme?
Hawa.
Tanyşdyk. Halal maşgaladygyny indi gözüň bilen gördüňmi? Jeren jan diýme onda sen meňki-de. Näme diýip içiňi hümledýäň? Ýok, ýok, bas. Ýörüp gidiber. Joram, başlygam-a seni gaty gowy görýär-dä. Goýsana-gy. Şu maňa diýen bolsa, men bor diýerdim. Goýaweri-gy. Aw şo garyp äriň näme etjekgy? Aý, o meň ýoldaşymgy? Aý bolsungy, iki çagaň kösenýär aralykda. Çagalaň elitda jaýda ýaşar, ulalany okuwly, işli bor. Wah, başlyk maňa diýäýmel-ä. Menem bilýän, çagalam gowy ýaşasyn diýip menem arzuw etýän. Ýöne Suraý meň göwnüme gaýrat etdi. Bölmesene, öňem erbet bolup durun, haýyş. Ýagyp ýüpek geýersiň, puluň içinde ýaşarsyň sen diňe başlyga bor diý, başlyga bar. Salam Leýla.
Hawa.
Bala, başyk ýöne geçsek diýip.
Aý, joram, başlyk başlyk bolýa-da.
Geldiňmi? Geçen oturan. Işler gowumy? Oňat.
Merdan men sana arada düşündirmedimmi? Saňa düşündirilen, diýlen zatlar ýokanokmy? Men saňa biriniň halal maşgalasyna göz gyzdyrma diýmedimmi? Saňa öňrägem aýdandyryn. Biriniň halal maşgalasyna göz gyzdyrsaň, iki dünýäňem dowzahdyr diýip. Düşünmediňmi, netije çykarmadyňmy şu zatlardan? Men saňa dost diýip, iň soňky sapar düşündirýän. Şu gezegem sen netije çykarmasaň, soňlugy gowy däldir, aýdýan men saňa öňünden.

Sen başlyk Ha gelin dogan. çağırtdyňyz. Awa awa. İşini alyp barşyňa göwnüm ýetýär. Hasabatlaňyş wagt synlap otyryn, görüp otyryn. Dol we dürs. Işeýşiňizde sözüm ýok. Size ullakan minnetdarlyk bildirýän, işiňizde-de üstünlik. Işde azar berýän, göwnüňize degýän barmy? Ýok. Aýlygyňyzam on göterim galdyrýan men siziň.
Sag boluň başlyk. Işe-de täze awtoulag geldi. Size-de bir awtoulagy goýdum, şol gatnadar seni. Bor başlyk, sag boluň, taňryýalkasyn.
Ýaladym-aý, ýaman erbet ýaladym Nurly. Bilmem agatdym, uý. Gelnejeňe gül aljakdym-a. Gül näme etjek bolýaň dostum? Bu gün gelnejeňe surpriz etjek. Gelnejeňem işden gijräk gaýdýan diýdi. Ine, ine. Ýöne işine barjak. aýdamok özüne işine baraýyn gül alyp çykýa ýör hä jaňa daýma la eline dos garaşyp durjakmy şeýdip garaşaýyn men surpriz etjek sen gaýdyber nurlyjan men özüm garaşýan ertir işde habarlaşarys onda bolýa sag bol hemaýatkär ygtybarly emläk gelýä
waý begmyrat begmyrat näme işleýäň bu ýerde sen jeren men seni öýe alyp gitmäne geldim jeren bu gün giç boşaýaň diýdim welin Onada daşynda garaşyp otyryn iş ýeriňde. Jeren, men saňa surpriz taýýarladym. Men seni bir begendireýin. Näme bolýar Jeren saňa? Ýok.
Hiç zadam bolanok. Giç boşaýaň diýdim ol irräk boşapsyň Jeren. Hawa.
Jeren.
Begmyrat.
Bilýäňmi men seni nähili gowy görýän. Men saňa
Begmyrat. Näme bolýar saňa, Jeren? Ýok, hiç zadam bolanok.
Kim jaň edýär?
Başlyk jaň edýär, Begmyrat. Başlyk? Al, al, Jeren, al.
Al.
Lan işe çykdym tamam. Hadi baryan ne? Şu önküce gidýän ýerimize gidelim dönelim.

Hiç haçan ýadyndan çykarmaýan. Çagalama gowşa sere. Çagalaň hatyrasyna öýden zatlaň al.
Emre, edil böyle kakıldı da. Canım düşüneyin bana da. Men siziň geljegiňiz üçin pikir edýän jan oglum aglamaýda.
Toý edýäniň dykgatyna DJ alyp barjy, toý kalonkasy hemmesi bilelikde Aşgabat şäherine äkidip getirme hyzmatymyzam mugytjyk. Bary ýogy 2000 manat. 2000 manadyň içine şatlyk şowhuny sowup bermämiz girýär. Telefon belgimiz 863 87 87 Nolla koz. Öweý kaka urma meni. Göwnüňize ýaran bolsa laýk, repost şu wideony paýlaşyň. Sag boluň. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Öýleme çaýyma hoş geldiňiz. Jeren çaýlary täze jaý bilen guraşdyr, muňa çenli men çaý goýaýyn. Bale.
Gelin balam, geç, çykar köwşüňi oglum. Hemaýatkär ygtybarly emläk.
Eje, biz indi şu taýda ýaşamalymy? Hawa, oglum, şu taýda ýaşamaly. Eje, Hawa. kakam biz bilen şu taýda ýaşamy? Ýok, oglum, kakaň agzama, gaýrat et. Oglum, görýäňmi nähili owadan jaý? Gel, oglum, gel balam, gel balam. Nähili owadan jaýlar. Seret balam. Balam, şu günden başlap şu jaý bize sowgat berildi. Şu jaý biziň jaýymyz. Biz bileje ýaşarys. Balam. Çagalar, siz bärde oturyň, men kakaňyň ýanyna baraýyn. Bam balam. Geç oglum. Otur.
Doğrudan Owadan öý eken. Hawa, owadan öý eken. Ýöne men kakam görasym gelýär-de. Menem görasym gelýär.
Merdan.
Ha, Zara, geldiň. Zara, ýaman ýüzüň gaýgyrdy-da. Onsoňam, Zara, sen çagalaň, men öz çagalarym ýaly gowy görän. Sen hiç zady gaýgy etme.
Bale.
Ha, sağla otursun onu. Yine men size tezece eşik aldım. İkinize de bir meňleşe gelip aldım. Ne? Sana da vereyim olacağım. Bana gerek de. Bana kakam alıp berýän eşikler gerek. Dur, dur.
Merdan, gaty görme gayrat et. Merdan, bular entek çaga. Bulardan gaty görme sen gayrat et. Doğru edin.
Zerza, sen arkaýynda. Dogry aýtýan bularny tek çaga.
Bolýa. Merdan, men işe gideýin. Çagalara sen gowja seret. Zeren, sen çagalary alat etme. Çagalary özüm sereder. Zeren arkaýyn gidiberse, özüm sereden çagalara. Ýakupja, oglum, bar ojaga geç-de, eşiklerini çaç. Maňa eşdäňmi? Aglanylma. Gözüň ýaşyny ýandak güne sypyr, düşündiňmi? Düşündim.
Gahyjan nireden seni gördüm ele. Ah.
Ah. Degme. Degme. Degme. Degme. Oh. Oğulcuklar. Ýakup janym. Sah oglum. Oglum. Ey bu düýşi. Ah oglum. Eýýäm 2-3 gün boldy. Sizi göresim gelýär. Ýüregim küýseýär. Aý diýer basdy. Eý Allah jany. Çagalam nälik? Nädip habar tutsamka? Eý Jeren. Jeren. Bagtym ýatyran Jeren. Çagalam näme işleýärkä? Gowsy men jaň edip göreýin dostuma. Hani iş ýeri bilen habarlaşaýyn. Näme etsemkäm? Eý Allah jany. Çagajyklarmy göresim gelýär. Hani men jaň edeýin.
Hemaýatkär, ygtybarly emläk. Bagda bilen görme.
He, Nurlyjan. Şeýle bir ogurçyklamy göresim gelýär. Ýöne Jerene jaň edýän eline malanok. Çagalaryň görkezjek däldiýä. Dört bäş gün boldy. Gaty küýseýän dost çagalamy göresim gelýär. Gynanma dost, alajyny taparys.
Bolýa, bu günden Görýäň-ä, garagul günüm. Şonda bir iki sagatdan boşaýar. Ondan öýüňe bararyn. Boldy dos. Barypdyr çaýlaşarys. Bolýa. Sag bol, Nurly jan. Heý, bu dünýede diňe dos eje bolýan ekeni. Ejem jan, ejem jan. Barly wagtyň Aş-duzuňdan dadarlar. Ýowsal wagtyň adyň tutan tapylmaz. Sataşsa-da, dost men diýen nadanlar, ejem ýaly, dost tapmadym adamdan.
Göz ýumdum kän bakytly.
Käte melgul geldim ýakynlaryma. Sataşsam-da, ynsanlaryň sahylaryna, ejem ýaly.

Sen aýdymçy Merdan Alty dälmi? Owo, owo.
Senem repa. Awada. Eý oglanlar, sungadyňyza saglyk. Men sizi diňleýändir. Adyň näme dost seň? Adym Begmyrat.
Tüweleme.
Goşgyny gaty gowy okadyň. Sungat ekeniňaý dost. Dostum sen toýa zada gidýäňmi özüň? Sen-a alyp baryjy bolmaly-a. Şeýle bir sesiň bar-a, içiňizden geçip barýar-ow. Näme bilen meşgullanýaň dostum özüň? A iki günden bir günem gara gullurýan, soňam araba sürýän bazarda. Bä, dost, sen şu sungatyň bilen araba sürýän diýdiňmi? Sen bar-a, biziň ýanymyz bilen, biziň toparymyza goşulyp, alyp baryjy edeli-le dostum seni. Ine dostum aýdym aýdýa men rep okaýan senem alyp barjy edip öz toparymyza goşaly dost. Menden alyp barjy çykmaz. Başararsyň.
Sag boluň sylagyňyza. Men şu bäşinji gün konsertimize goşsa bolmaly. Sen şonda hökman alyp barjymyz bolarsyň. Şu öňümizdäki bäşinji gün. Öňümizdäki bäşinji gün. On altysyna. Hawa. Bäh. Eý oglanlar men bir açyka Eşik ýagdaýymam
ony alada etmez. Biz alyp çykarys.
Sen esasy taýyn bol, biz saňa ynanýan, sen bu sungaty. Men häzir iki sagatdan boşaýan. Ondan gelip alyp gidäýiň. Repetisiýa eder.
Sag bol. Bir sagatdan gelýär.
Taýyn bol hökman. Bol, sag bol oglanlar.
Utanşma. Saňa ýakasyn. Beh, sag boluň. Heý, Allajan, heý. Beh, oglanlar sag boluň. Ynam bagladylar. Maňa alyp barjy bolmagyma. Bäh. Maý aýynyň on altysyna sagat on dokuz nol nolda menem alyp barmalydym şowhunly konsert. Bäh. Şow konsertde hemme kişi gelip bir meni bir gollasalar. Alyp baryp bilermikä? Ýa bilmezmikä? He. Allajany. Alla ýardamym bolsun-da, ilkinjije şol konsertim ähli muşdaklarymyza garaşýan. Allajan konsertimiz bir şowly geçsin. Çagajyklarymy nesip bolsa öz ýanyma alyp geler.
Maňa istäňmi? Aglanylma.

Saňa dowdan geçipdir Äşir. Sag ola.
Men işe barýandym. Ejeňiz gelýänçä akyllyja boluň. Ana, saňa degişli. Düşündiňmi?
Suraý hasabatlar nätdiň taýýarladyňyzmy? Hawa başlyk. Şunuň üçin hem ýasak. Sen Jerenem bir çagyran meň ýanyma. Gürrüňim bar. Baýlaryň. Gelin gelin.
Salamlaş. Mümkin. Ha, gel Ceren.
Mümkin mümkin. Ceren. Hasabatlar dogry we dürüst taýynladyňmy?
Hawa.
Bilýän. Sen işiňe jür, işiň owalyp barýar. Şoň üçin hem men seni bölüm müdiri edip goýdum. Ýöne Merdan bilen bul eden işiňiz türkmençilige hiç hili gelişmejek hereket. Men akyl satamok. Men käbir aýtmak, galanyny özüňiz bilýänsiňiz. Barana işiňden boluber. Sag.
Salam. Salam. Şu taýda işleýäňiz?
Hawa.
Jeren mamka. Siz näme et bolýaňyz?
Men
öňki ýoldaş bolýar. Ha.
Bar owa çyka häzir. Bol sag boluň.
Sag boluň.
Owadan ýoldaş bar eken. Jeren.
Jeren, diňle men diýýän, Jeren. Näme işleýäň bu ýerde? Jeren, men çagalamy göresim gelýär. Göreňok sen çagalary. Jeren, çagalar meňkem. Ýa sen näme üçin geldiň şu tak, sen aýtsana maňa. Jeren, çagalamy näme üçin mekdebini üýtgedipsiň? Üýtgetjek, mekdebini näme üçin üýtgetmäýin? Näme bolýar saňa, hä? Häzir Merdan geler. Git şu taýdan Begmyrat. Biziň aramyza çöp atjak bolma.
Iri güýç men çagalamy alan, Jeren. Almarsyň, eliňden geleniňi aýama.